Атаның, Улның, Святый Тынның исеменә. Аминь. Рулармы сез, әлеге туганнар? Безнең бүген бик сөенечле зур көн. Ә, без бүген ә, искә алабыз. Ничек безнең ә, кадерле ә, патриархыбыз Кириллны 15 жыл элек Ә патриарх хезмәтен үзенә шушы зур җиген алып, үз хезмәтен итә башлаган. Патриарх ул без бергә теләү иткәндә теләүләрдә алда торучы дип әйтәбез, иң алда торучы. Әрбер менә митрополияларда митрополит архиерей алда торучы була, теләк иткәндә, ә бар Россиянең менә ышанучыларның алда торучысы патриарх булып тора. Аны бүтәнчә тагын баш архиерей дип әйтәбез. Менә ул бик зур хезмәтне итә. Барыбыз өчен дә теләк итә, үзе өчен генә түгел, бар архиерейләр өчен Безнең барыбыз өчен дә ул теләк итеп тора. Ул безгә җул күрсәтә. Нинди җул белән, нинди авырлыклар очрашса да, безгә менә хәзер СВО дигән сугышлар бара инде. Менә шулай ничек итәргә, барыбызга да ничек менә солдатларга булышырга. Солдатлар инде зур хезмәт итәләр сугышта. Аларга да күңелләре әз генә төшмәсен, әз генә ныграк булсыннар дип сүз әйтеп калдыра. Менә шулай хөкүмәт белән дә менә шулай чиркәүне төзеп тора. Арабызда нәрсәләр чыгып булып чыкмасын. хөкүмәтнең җитәкчеләре чиркәүне аңлап торсыннар дип, менә бөтенесе өчен бик тырышып-тырышып йөри. Баш архиерей булгач, ул безнең өчен көндез дә келәүләрдә келәү итә, төнлә дә ул сагышланып тора, нинди юллар белән безне алып барырга, нинди Ә сынаулар килеп чыкканда, халыкка нинди сүзләр әйтергә дип, менә шулай дип әйтик, без, христианнар, барыбыз да үз каршыбызны алып, Ходай артында барабыз. Ә менә һәрбер кеше, патриархлар да шулай. Тик менә безнең каршыларыбыз аныкына караганда бигрәк тә җиңелрәк шул. Аның патриарх урыны да үзенчә бик олы, кайчы да бик авыр. Менә шулай авыр булгач, ул да менә шулай тели, Ходай аңа булышып торсын дип. Без дә аның өчен теләк итеп торыйк, Ходай булышып торсын дип. Менә 15 ел шул кайчын үзенә алып, менә шулай бара. Менә нинди генә сынаулар очрамаса да, бөтенесен түзеп, кичереп чыгарга тырыша. Менә шулай ул чакларда Ходай аңар менә булышып торды, киләчәктә дә Ходай аңар гел булышып торсын дип, үз изгелеге белән, Алла расының да теләге белән рус җирендәге Ә әүлиялеккә җиткән изгеләрнең дә бар православный денне тотып, әүлиялеккә җиткән изгеләр аны чын теләк итеп торсыннар да, без дә җирдә торсак, нинди генә җазыклы булмасак та, җазыкларыбыз өчен тәүбәгә килергә тырышып, шулай торып, аны чын теләк итеп торыйк, аңар Ходай булышсын дип. Исәнлекләр саулыклар да бирсен. Менә без ничек литургиядә аның өчен нинди генә теләкләр итмибез. Менә бер иманны, бер иманны минем искә аласым килә. Менә литургиядә священник бер вакыт менә шундый Аллага теләк китерә. Үз исеменнән генә түгел, бар ышанучыларның җиренең исеменнән иң элеккеи Ходай, дөрес динне тотучы бар Россиягә, Мәскәүгә баш архиерей булып торучы патриарх Кириллны да тагы Казанга, Татарстанга митрополит булып торучы Кириллны да исеңә ал дип, аларны ару церковьләрең өчен кадерле, сау, озак гомерле, чын сүзеңне дөрес әйтеп күрсәтүче ит, гомерләрен тыныч үткәздер. Менә бу сүзләре генә булмасын, безнең э, бар күңелебездән, э, чын күңелдән э, теләкләребез шундый булсыннар. Ходай аңар булышып торсын инде. Аңар булышып торса Ходай, ул да безнең өчен теләк итеп Торса, безгә дә Ходай булышып торыр. Аңар бик зур сөенечләрен күрсәтсен. Менә шулай без дә аны менә тыңлап торып, аның күңелен сөендериек. Менә шундый теләкләребез бар. Аннары безнең хәзер шуны әйтәсем килә. Мин үз исемнән генә түгел, Безнең шушы приходтагы шанучыларның исеменнән генә бу сүзне әйтмәдем. Безнең менә э, э, архиереебыз митрополит Кирилл э, әйткәне буенча керәшеннәрнең миссиясе ешылган. Менә шул миссия миссияне миссиянең җитәкчесе отец Павел Аңа әйттеләр инде, теге шулай булырга. Менә аның исеннән дә бар керәшен священникләрдән дә, священникләрнең исеменнән бар керәшен бүтән приходлардан керәшен кешеләрдән приходлары булмаган җирләрдә дә бар ышанучы керәшеннәрдән дә шушы котлау сүзләре булсын. Менә аны без